feenetii mii beek wanni ijaan agarru wanni gurraan dhageenyu wanni argaa dhageetitti hin tolle argaa dhageetitti hin tolle hunda taan ijaan agarra taan gurraan dhageenya taan miilaan bira dhaabbanna maaltu sababaa kana nama uumamoo maaltu imaana namaa gabbuusa ta darajaa duraa kasratul macaasiin heddummaatuun isaa wajji wal qabatee miskiina miin ibro warra Waan ajaa'ibaa haasa'u jira ka jaloo dhaggeeffadhaa. Shari'aan maal jetti? Ziinatul sha'ri wajji rifeensa akkam godhuu qaba dubartoonni Islaamaa? Diinii beekee waan isinitti haasawaa jiru. Akkam godhuu qaba? Akkamitti filata? Akkamitti dibata? Dubartoonni rifeensa muruu yoo gabaabsuu ni danda'anii? Rifeensuma ofii kana. muruu yoo'aa'u gabaabsuu ree aalam nuti jirru yoo fedhe ni haada yoo fedhe ni gabaabsa yoo fedhe ni dadhabe malee silaa akka magarree'uu godha yoo fedhe. Aalamni jirru akkasi aalama dubartoota rabbi hin beeyne ta nabi hin beeyne ta diin hin beeyne tuulaa rifeensa waan qaama sirra jiru akka niyyaan sii feete goote. Sababaa rakkootii jecha dubartiin nabii sallallahu alaihi wasallam eega nabiin duniyaarraa deemanii rifeensa isaanii haga tokko gaggabaabsaa turanii jedhan ammoo akkanumatti nuti afrikaadha afrikaa rifeensa hanga rabbi isaa kennee qaba sadaqaa argate duraanuu duraanuu sadaqaa beek hin gowwamina adaraa sadaqaa tana bira deddeemtanii harkaan itti giraatu akkuma rabbiin uumeetti dhiisa biran bayinaatu. Sahaabtichi tokko rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam dilii dalagee rasuula rabbiitti deddeebi'ee haddiin irra dhaabamaa ture jecha. Namni kun salaata salaata ni dhuga jecha ni dhuga salaata salaata. Sahaabtichi kun tokko ta'e adda addaa ta'e hin beekneen. Kana gartee Namni hedduun tokko dubbii tana ajaa'ibuu ture jecha salaata salaataa farshoo dhuguu isaa kana. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam waan ajaa'ibaa dubbatan dacuuhu satanhaahu salaatuhu ja'an jecha. Dhiisaani salaanni nuu isa dhoorkitii ja'an jecha. Asumaan wal qabsiisee obboleeyyan kiyya akkuma waan hamtuu sheeriin godhinaa isiniin je'e kanatti hidiloo itaa ati. Sirba dhaggeeffattaa ati ee sanirraa if eegi irraa fagaadhu yoo lubbuun tee dhiibdeetti si geesse dhaggeeffachaa numa salaati ati. Salaata dhiisin Walaa sirba dhaggeeffattu. Walaa dilii biraa da- diluma feete keessa jiraattus salaata kee hin murin. Namni salaata jabeeyse akkuma Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam ja'an san salaanni kun deemee deemee deemee deeti booda najaata sii taha. abbaa wayyaa qabaatte ilmoo as harkifna du yoo ufii dadhabne hoo feenetii mii beek Wanni ijaan agarru, wanni gurraan dhageenyu, wanni argaa dhageetitti hin tolle, argaa dhageetitti hin tolle hunda taan ijaan agarra, taan gurraan dhageenya, taan miilaan bira dhaabbanna. Amma moommoo himee jette jee dullattiin waa himti isaa barra. Dubbii dhaab gad dhaabbachisuu hin dandeessu. Way himti dullatiin. Waa himuu kanarra lolaniini ati maal guyyuu faradaa oolta waa himaa oolta jedhanii balaa itti buusanii ukkaamamtee jirti. Kana ummanni tokko re'ee hatee mooruma isiin jirtu qalatee mataa boolla qotee asii awwaale mataa re'ee. Warri re'ee barbaadu warri re'ee dhufe aboo re'ee takka gartanii jedhan hulaa ol seenanii. Achi jirti isiin akka itti himtu wallaalte. Eh, Nama waa himuu beek rakkattee kara sosossootee amma immoo immoo hime hunoo matara dhaabbatu jirani gataadhan ni argani akkana jette jee bar dullettiin amma immoo immoo hime jette bar hunoo matara dhadhaabbatu jiran yoo haadhan ni argan jette jarri hogga akkana jiru hunoo mataa re'ee himte boon himne moommoon amma moommoo jee anamma anaa jee amma waan kana Anaa jee ab. Hanqina ufii hanqataa dhufneetu maaltu sababaa kana nama uumamoo maaltu imaana namaa gabbuus ta darajaa duraa kasratul macaasiin heddummaatuun maasiyaan ufii hojjennuu fi ta namni hojjetu ijaan laallu ta namni hojjetu agarru amma wanni Hamtuu jettee ati innaa lillaahi wa innaa ileehi raaji'uun jettu amma takkallee ni jirti duniyaa tanarra. Ni jirti. Hin jirtu. Hunda agarre. Taanis dhageenye taanis agarre. Wahumti amma bismillah dullattiin takka biyya baaleetii kaatee harargee dhufte ilma sii laaluuf. Isii wissaa fudhattee mana jala akkana gabbaate Joolleen gamanaa adurree adurree jiraa beek. Bas! jette joolleen achii. Dullattiin akkuma rifatte uwwisaan lafatti harka harkifte.
Bas jechuu san isiin waan san adurree san akka nuti itti yaamnu sun hedduu nama gammachiisu. Akka nuti itti yaamnu sun akkana koo kanaafi. Akki nuti itti yaamnu sun nama gammachiisu. Dullattiin jecha san dhaga'urraayi wissaan ikhtiyaara malee harkaa buute. Amma nuti wanni nuti guyyatti hoggu dhibba tokko dhageenyu maali? Waan dullattii wissaa harkaa buuse sani. Wissaa buusuu dhiisii gurruma kanaa'uu akkana nu godhee nuti gurrumaa'uu. Maali gurraan barre Kabiirri wallisuu gurratti jaalata haxxisoo mixiidhaa funyaantu laalata kabiirri wallisuu gurratti jaalata jechi. Balaa baruu jechuun balaa wajji wal barre waan nama qaanfachiisu wata akka qaanyin irraa dhumte waan namni dur zigaalu zigaalli irraa dhume waan humma takka wanni dur nuti dhoysinu kashfii taate wanni sattaranii godhan dirretti baate Hundi waan ja'amuu ta'us, waan haasawamuu ta'us, waan dubbatamu hundi akkas taate. Hogga kuna maal naafiyaati wayi samii jirra? Malaayikaadha isin? Samii jirtan moo lafa jirtan? Lafa jirra. Wanni kun hundi dhiibbaa fidatu. Dhiibbaa sirra fida. Odoo at kallattii fi al kallattii dhiibbaa fida. Gaddeemta ofitti hin beeynu gaddeemna. Hawaasa keessa guddatan hawaasa safuu qabu. Maal naan je'anii qabu. keessa guddanne. Kan ookalaame odoo haalli amantilleen hanqina qabaate maal naan ja'anii maqaa ofirra maqaa abbaa ufii wayya. Ni beeytanii haasoo kana? Maqaa keetirra maqaa abbaa keetii irra eeyta. Maqaan badurra hee mataan baduu wayya. Amma sii galaa akkana guddanne duuba. Hawaasa manguddoo sodaa jecha Dogoggora garii dhiifna. Sheekha sodaa jecha. Rabbillee miti beeka. Manguddoon teenyi tun maal naan jette? Haadha abbaan kiyya maal naan jedhan? Maarroon maal naan jedhan? Nama tiisa. Wanni kun dallawa jedhaniini. Maal naan jedhaniin sun dallawa turte nuti hin beeynu beeka. Amma waggaa maal naan jedhanii keessaa baane bahara meeqa kunnee dhufne. Bakkummaan dhufne tun Maal naan jedhanii ni jirti amma. Maal jee ma jette kalee feredam jettee mi? Feredam yaa miskiin. Feredam yaa akhi waan feete lallabi waan feete ji'i waan feete godhi. Namni akkanumaan laalee yoo gaggabdellee namni ijoollee si qabu hin jiru. Eh, Wallee xiqqoo amala isaa fakkaata haa godhatu jedhanii si bira dabra namni. Mee gaggabi kararratti nama tuquu wayitaa. Tuquun hin ta'u. Eh, Waa warra isaanii godhu jira fakkaata. Jeetuma si bira dabra. Ati immoo du'u jirtaa beeku. Asituu jirta. Nuti immoo warra iyyansa dirmatu. Iyyansa dirmatu yoo iyyan ulee fudhatee ba'u halkan fedhe. Akkanuma akkanaafi. Ilmaan guddisaa jira bara. Ani immoo odoo tiyyan guddisiin ta namaa guddise. Odoon fuudhiniin nama fuuse. Mazaba mazaba beekta. Odoo ofii hin fuudhin nama dhibba tokko fuusee yoo xiqqaate. Ilmaan kan hin qabne ilmaan namaa guddise. Garaagarummaan teenya tana ta'uu mala. Dirqamaan nurra jira. Namuu abbaa ilmaaniti guyyaan har'aa akkan a'aa haasofni akkasiifi. Waliini nuti. Waliin abbaa ilmaaniiti. Waliin abbaa maatiiti. Waliin dirqamni nurra jira. Dirqama kana akkamitti hobbaafna jechuun guyyaan har'aa nuuf gaariidha. Deebinee naannoynee maaliin walitti hiina? Masgiida kanaan walitti hiina. isaa wajji wal qabatee miskiin amiin ibro warra waan ajaa'ibaa haasa'u jira qajeeloo dhaggeeffadhaa shari'aan maal jetti ziinatul sha'rii wajji rifeensa akkam godhuu qaba dubartoonni islaamaa diinii beekee waan isinitti haasawaa jiru akkam godhuu qaba akkamitti filata akkamitti dibata dubartoonni rifeensa muruu yoo'aa'uu gabaabsuu ni danda'anii rifeensuma ofii kan muruu yoo'aa'uu gabaabsuu ree aalam nuti jirru yoo fedhe ni haada yoo fedhe ni gabaabsa yoo fedhe ni dadhabe malee silaa akka magarree'uu godha yoo fedhe Aalamni jirru akkasi. Aalama dubartoota rabbi hin beeyne, ta nabi hin beeyne, ta diin hin beeyne, tuulaa rifeensa waan qaama sirra jiru akka niyyaan sii feete goote. Xuulu sha'aril mar'a akka islaamummatti. Rifeensi dubartii dheeraa ta'uun bareedumina jedhaniin. Bareedumina jedhaniin. Haadaa amrun ma'ruufun munzul qidam. Durirraa dhaloota irraa kaasanii waan waan beekamaa ture. Ani biyyattichi isin deebisee yoo laale zabanan beeka ture nam tokko yoggaa fuudhaaf laallatu waa hunda dura rifeensa kalaalu. Miskiina wallah. Akkasi beekaa ture beek. Rifeensi ziina tulmarraa jedhaniin. Rifeensi waan dubartiin ittiin bareeddurraa jedhaniin. rifeensa kana dubartiin muruu hin dandeessu. Muruu hin dandeessu. Hatta hajjii hajjii hajjan keessatti kadhiirti rifeensa haaddu firraa cirtee gabaabsitu. Dubartoota waa xiqqishuma akka rifeensa isaanii hanguma birkii qubaa takka. Haga birkii qubaa takka rifeensa isaanii irraa hajjii rabbiitiif illee hangas akka muran ajaje. Rifeensa haaduu gabaabsuu shari'aan islaamaa ni dhoorkite warra rifeensa gabaabsee dhiiratti fakkeessu irraa dhoorke jechuudha. Allaahumma yoo dubartiin takka rifeensi isii guddaa ta'e tajaajiluu dadhabde rabbiin ni beeka isin amma tajaajiluu dandeessan akkuma gootullee dhabde akka itti filtuu fi waan itti dibduu fi numa jira akki kun himee haarawaami kun akka itti filtuu fi akka gootu dhabde rifeensi isaa barra guddaatti ta'e ittiin rakkatte haga tokko rakkoo sanii jecha yoo gabaabsite sharxii dhiiratti hin fakkaanne sharxii dubartii rabbittiin amanitti hin fakkaanne sharxii rifeensan taphattee moodeela mowdaa waan jedhan akkaataa rifeensa itti tolchan san hordofuuf kan ta'in akkuma gootu tajaajiluma rifeensa mataa fi dadhabdee sababaa rakkootii jecha dubartiin nabii sallallahu alaihi wasallam eega nabiin duniyaarraa deemanii rifeensa isaanii haga tokko gaggabaabsaa turanii jedhan ammoo akkanumatti nuti afrikaadha afrikaa rifeensa hanga rabbi isaa kennee qaba sadaqaa argate duraanuu duraanuu sadaqaa beek hin gowwamina adaraa sadaqaa tana bira deddeemtanii harkaan itti giraatu akkuma rabbiin uumetti dhiisa biran bayinaatu rifeensa haadutti yoo deebine rifeensa haadu bi'ayyi sababi min al asbaab haruma fedheenu haa ta'u ableen ta'u maashinaan ta'u dubartiin shari'aa islaamaa katti mataa haaduu hin dandeessu mataa haaduu hin dandeessu dararaa wal'aansaa rakkoo dhukkubaa rakkoo rabbileen waan akkasiitti nama mokkorini rakkoo dhukkubaa rakkoo hamtuu dirqama dawaa san itti godhuuf rifeensa sani haaduu yoo dirqama ta'e badala irra dhukkubaan miidhamtu rakkoo san wal'aanuuf jecha waan hin tahiniin dubartiin rifeensa tuquun dandeessuu ja'an shari'aa islaamaatii beek haa gurra isin seenu qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam leeysa ala nisaa'i halquun gizee hajjiitii beek dubartiin rifeensa haaduun qabdu jedhanii labsii godhan innamaa ala nisaa'i attaqsiiru ni gabaabsiti malee dubartiin gizee hajjii

Nabiin ni dhoorkee jette Aishaan. Keessaa yeroo akka musiibaa dubartoonni biroo yoggaa maal jedhaniin gaddi wayiitti dhufe ilmoon wayii jabduun irraa duute waa abbaan manaa du'e warri rabbitti dhabanii kan rifeensa haadu jiraa beek sababaa gufuufiinsaa rifeensa haadee fixee huccullee jirjiiree gosa biroo gurraatti jirjiirratee warra kana uffatuu jira. Keessaa yeroo kana keessatti la'ana rasuulullah sallallahu alaihi wasallam dubartii yeroo namni du'e iyyitu ta rifeensa firraa haaddu ta rifeensa firraa buqqiftu nabiin ni abaare jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ni abaare jee keessaa ugizee rakkoo musiibaan buutu nuti zaman tokko mirqaannee nama tokkotu biyyarraa du'e isa wanni jeeru jedhan rifeensa artifishaala matakkaayatan kan ka maxxansanilleen kopha dhoorkaadha artafishaala san kaayachuunis kopha dhoorkaadha. Dubartiin banii Israa'el jee Mucaawiyaan gaafni isiin halaakamte gaafa waan kana eegalte jedhu. Waan kana keessa gowwoomsinsa adda addaa namni rifeensa hin qabne akka rifeensa nama qabuu ta'ee mul'atu walillee gowwoomsu tu keessa jira. ha gowwoomsullee hin ta'in haatumti manaa ta abbaa mana fi wajji jirtu rifeensa rabbiin uumeef dhiiftee rifeensa biroo itti itti qaxxaluu itti eh, hodhuu yoo irratti dha'uullee hin dandeessu artifishaala rifeensatti qophaa'e kanallee dubartii islaamaa uffatuu hin dandeessu. Meeqarra jira? Sadii. Qacelloon naa qabaa deema. Uffachuu hin dandeessu jedhaniin. Afraffaan rifeensa halluu waan jedhan. Rifeensa halluu, rifeensa adii, rifeensa addaate diimatti jirjiiruu yoo waan diimaa fi gurraacha jidduu magaala jechuudha. Di- Wanni diban kun hedduutu jira. Diimaa fi gurraacha jidduu ka jiru magaala bifa kanaa godhuu waan akka bir'eessaa akka maal jedhaniin keelloo wayii waan akka rifeensaa akka bicaatti dhihaatu. Wama ta'eenuu haa ta'u rifeensi yoo addaatee rabbichiin nama gahee rifeensi addaate rifeensa addaate san halluun diimeysuun shari'aa islaamaa keessatti ni hayyamama gurraacharraa fagaadhaa jechuutu jira jedhan gurraachomsuu qofa hin dandeenye malee dhiiras tahee dubartis tahee rifeensa san jirjiiruun dirqama taha gama diimaa qulqullii magaala yoo'u maal jedhaniin gama daalachatti ka dhiyaatu waan kana fakkaatu waan gurraachomsu qofa ofirraa eeynee rifeensa keenya akkasitti tajaajiluu dandeenya. Isaa addaate waan gurraacha dibuu qofarraa nu dhoorke nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal yahuuda wan nasaara yahuudaa fi nasaaraan rifeensa halluun beekani adiin deemani isin isaaniin faallaa ta'a rifeensa hallaa jee nabi sallallahu alaihi wasallam. kan ta'e cufa waan shari'aan karaa gootee dubartiidhaaf hayyamte waan dararaan keessa hin jirre ta dubartoota san hin miine qaama isaanii hin miine rakkootti hin finne

ka shari'aan irratti nama kaaftee itti nama kajeelchiftee nama ajaj maaltu as keessa jira sunanul fixraa jedhanii sunnaa fixraa ka nabiin hadiisatti nu hime suwaakkatuu rifeensa bobaa ofirraa buqqisuu qeensa ofirraa ciruu waan akkana fakkaatu ziinarraa himee namni yoo qeensi isaan ciramne namni yoo ka akkanatti jiraatu taate siwaaka yoo hin qabaanne kun amma ziinas jedhama ammoo sunnaadha nabi muhammadii karaa godhe sallallahu alaihi wasallam kuni godhulleen barbaachisaadha sawaaballee itti qabna yeroo qeensa ofirraa tolchinu yeroo dhiirti afkarroo ofirraa tolchitu siwaaka yeroo siwaakannu qeensas yeroo ofirraa murru rifeensa tirfii rifeensa bobaa yeroo qulqulleessinu shari'aan nu ajaje diinul fixraa jedhaniin kun waan itti ajajame ilmi namaa dhiiras ta'e dubartiinis jechuudha. Sunnaadha kun itti sawaabeffama. Sadaffaan ziinaa muharramaa jedhaniin waan ittiin bareeffatan ta haraamaa jechuudha. Tana ta nuti didu jiru. Suni maali? Kullu maa harrama sharcu waan shari'aan haraam goote

kuni ziinaa muharramaa jedhaniin waanuma ittiin bareeffatani ammoo ummata islaamatiif hin hayyamamu dubartii islaamatiif hin hayyamamu tokko tokkoon hin irra babayee isin agarsiisa hunda isaatu yoo rabbi fedhe kanarra ziinaa muharramaa jedhaniini tarraa dhorkamnee jira jechuudha Kanarraa dawaabitni lakkoo hidhaan shari'aan itti goote bakka kanatti satru ziina uffanni nuti uffannu uffatuma uffataa ta'uu qaba malee uffata ziinaa tokko alaan bahanii mul'isaa adeeman ta'uu akka hin qabne Ammas tabarruja jedhanii waan uffatan mul'isuudhaaf ganda agarsiisuudhaaf magaalaa agarsiisuudhaaf tattaaffii godhuun ka keessa hin jirre watajannubi izhaarihaa lirrijaalil ajaanib dhiira gartee firan ta'iniif waan ittiin uffatan san waan ittiin bareeffatan san dhiira garsiisuudhaaf ajnabii garsiisuuf tattaaffii kan goone waan uffannuu fi waan dibannu keessatti israafa kan goone israafni dorgommiin teenya dorgommii afata manaa girdoo makaddaa adda addaa meeshaa manaa uffata ofii uffannu uffata ofii uffannu gizee hundatti uffata haarawa haajaan xiqqoon takka ganda jiraatus uffata haarawa aruuzni xiqqaan tokko jirus uffata haarawa dayanii lafaa ka'anis uffata haarawa miskiina wallaahi masii galaa waan haajaan itti naman geessin gandumaa baluu godhee jecha